Ĩĩni, haleluya! Ah, nĩngenete, ah, nĩhonokete, Jesu nĩ mũrĩithi na nĩanjĩkĩte maũndũ mega. Mwathani agocwo. Ah, nĩtwamũnyita ũgeni ona korwo mũkire tene, ah, na nĩtũmwendete, nĩtuonete kũna ti itherũ nĩmũkĩte kũrũgama, ah, na ndungata ici cia Ngai, ah, mahetwo kĩini gĩa kũ, kĩheo gĩa kũina. We nawe na wĩna mũgambo na ndũhotaga kũina, ithuĩ nĩwe tũikĩraga ici cia kiundudo ici tũ- tũikĩraga cia kiundudo ici cia anga kiĩ kibi ndũĩ icio tũtiũĩ tũikĩraga iria cia gatara makarũa hĩndĩ ĩyo nĩguo twainaga icio mwathani agocwo koguo nĩ twakena na nĩ tũkenete Ah, na ngai witũ amwĩke wega na mũrathime Ah, in music Personally niĩ nĩnyendete kũina. Kũina nĩnyendete kũina. Na rĩngĩ nĩnjugaga rwĩmbo rũtikũrĩra thĩ. Ĩ angĩkorwo nginya Agĩkũyũ nĩmakiugaga njohi ndĩngĩũrĩra thĩ? We nawe nĩkĩ ũkũreka rwĩmbo rũrĩre thĩ? Kuoguo kũina nĩ kwega na kũina it's a part of health. No ngĩina hatirĩ bata wa gũthiĩ gym ũkarute mbeca tũhũ kũu. Ta ĩkĩra kaseti ũine ici toro wĩ wiki ona ndũgakorwo na mũndũ ũngĩ. Ũhũre cigana? Igĩrĩ toro. Ningĩ rũciũ ũkĩre rũcinĩ ũine ici. Ta geria ũguo thĩinĩ wa mweri ũmwe wone nĩ ũkũgĩa na shape. Hallelujah! Kwoguo kũina nĩ kwega. Mwathani agocwo. A Nĩ ũndũ ũguo tũtirenda gũte mathaa, a nĩ tũrenda tũrathimwo nĩ andũ othe. Mũini ũyũ ũkire no mũhaka aine, na we ũkire gũthikĩrĩria no mũhaka ũthikĩrĩrie. A Kanitha ũyũ nĩguo tũkoragwo, a niĩ na mũthuri wakwa, a tũtungataga gũkũ na mtu wa kukaribisha any time you feel like coming, you just pop in and you are going to be blessed. Hallelujah! A Kwoguo a njĩtagwo Pastor Rosemary Wambui wa Gacĩra. nĩwanyita mothe matatũ nĩngũkũria ndagĩka ĩngĩ haleluya Ah, koguo tũrenda kũigua kiugo kĩa ngai na koguo ndĩrenda twĩkĩre ah, tu- tu- tu- yani tuunganishe mikono pamoja ah, tukaweze ah, kumkaribisha mtumishi wa mungu na ũyũ ndũkamũhũrĩre marĩa tũhũragĩra cibũ nĩ ũraigua rĩrĩa mũrathiĩ kũheo mbembe mwerwo mũhũre mũinamĩte mũkahũra ndĩrenda wĩharĩrie

Na ndakuona nĩ ngenaga. Ta rũgama rĩngĩ hana. He mwanake wokire haha akiuga oka gwĩtĩra Muraho ũhiki, eh, onete kairĩtu kega. Mwanake ũcio arĩ wa mũtumia ũrĩa. Na nĩ ndatũmanire tondũ wa gĩtĩo gĩaku. Na nĩ wega. Na nĩ ndĩronire kangĩ karoka oka. Kerĩ welcome. Hallelujah. Eh, good news. Twĩna ũngĩ Felista Njambi. Arũgame. Ĩĩ, mũhũrĩre irũhĩ ĩyo nake. Ũcio nĩwe sister ya Gĩcũhĩ? Okay, mũmenye mũmũthi. Nĩwe nyina wa? Okay, karibu sana. Twĩna Evangelist George Kĩarie ahũrĩrwo rũhĩ kuma kanitha wa wa Mwathi. Na mũathibishop wanyu nĩ mũrata wakwa mũno, ngĩmwĩra nĩ ageithio nĩ Gacĩra, o na ndungata ĩrĩa ĩtungataga kũrĩa no mũrata wakwa, na tuone mũthuri ũngĩ nake ũgwĩtwo Reverend Waihenya, ĩĩ, Waihenya hau, atungatĩri twĩna itĩ ciao, atungatĩri, ta thiĩ oro hau. na mũtumia waku, ongorwo muma nake, kana mũrata, tathii itĩ-inĩ iria o hau gĩtĩ gĩa thutha, atungatĩri kĩa gũik, matinde makĩrangarangwo gacĩra gaka. Hmm? Tafadhali. Kĩrai o ũguo mwoka, itĩ iria ithatũ nĩ cianyu. Gũkũ nĩ tũtĩĩte atungatĩri. Kwĩ mũtungatĩri ũngĩ tũtanagwĩta rĩtwa rĩake? Tareke tũririkane twĩtĩĩa nĩ ũndũ wa nyina wa gĩcũhĩ. Arũgame tondũ Gĩcũhĩ akĩrĩ naguo gũkũ ta kayũ ka mũingĩ. Nyina wa Gĩcũhĩ e gũkũ, e gũkũ, maitũ. Nĩ ũrona ũcio ũtarahũra rũhĩ? Wĩmenyerere. Karibu maitũ. Ngai akũrathime. O na nyina wa mũtumia, ĩ nĩ kwega atĩ ũmũthĩ nĩ arũgame nyina wa mũtumia. karibu sana onake mũtumia nĩ arũgame Ĩĩ. ndemwona mũtikũningi roho nĩ mwana ona iniũrũ ona tiraninda roho ũngĩrora nyina na ũrore iniũrũ rĩa mwarĩ nĩũkuona copyright aini othe arĩa mokĩte gũkũ marũgame Aini othe mũndũ wĩ ũ mũini wĩna ũrutĩte kĩndũ ti ũrĩa ũroka kũruta aini aini aini acio nginya njothe nĩ aina wega ũmũthĩ ndũgathiĩ ta ndigeire kopĩ ĩyo ya ya ya waina ũmũthĩ na ndikũrĩha aini acio othe ta inyuĩ mwa furaha ndiramona ekwaga thĩna ndinega maikare thĩ eh kĩamenda eh tũrĩ arathime ũyũ nĩ wa furaha nĩ mũini wa furaha ũcio etagwo Catherine nĩ tũmwendete nĩ nyia gũkũ na ũngĩ wĩtagwo wa gathũngũ nĩ athire photographer nĩ wakinya hĩndĩ arakinya ũcio lady prayer Nĩma yothe gũtirĩ hĩndĩ ingĩmũhe handũ mũhiki ũrĩa. Anastasia, Nĩũraririkana rĩrĩa wetaga Ngai na harĩa warĩragĩra no gũkũ na Ngai agĩkũririkana? Twahoya nake noguo athire akĩruta rwĩmbo rũu kwoguo Ngai nĩamũiguaga. Ngai arogocwo. Rĩu ĩni Ngai amũrathime. Ndirenda kũmwĩtĩkĩria mwarie. Ũcio wa mũnjiri no wa gũkũ kanitha-inĩ ũyũ? Nake nĩekũhoyokera porojĩ yake gĩcũhĩ, nĩegũthiaga kũheana maithikiri kũrĩa kũrĩa Nanyuki. Reke njuge nĩtũtĩĩkĩte mũno, makĩria Shika Fraha, kwĩ hĩndĩ twetereire gĩthũngũri oke athome na ithuĩ, nĩ ũndũ wa itũmi cigana ũna itatũmire oke, no nĩaragĩũka kũrĩha thirĩ, tondũ rĩu gũtirĩ thirĩ ũtekaga atĩa? ũtarĩhwo. Eeh. Hau hangĩ ndikwendaga kuuga, tiga nĩ inyuĩ mwendaga kũrĩkia ndeto mũte, na ndiendaga gũthiĩ naho na mbere. Ah, Mheshimiwa, tũkwĩrĩgĩte o rĩrĩa twarĩ na crusade kũrĩa Kĩrigiti, na rekei ndĩmwĩre angĩkorwo he mũthuri ũrũgamĩte na ithuĩ kanitha-inĩ ũyũ nĩ Gĩthũngũri, na ta ũrĩa ndĩmwĩrire rũcinĩ, Ngai nĩ arathiĩ gwĩka ũndũ mwe mwerũ na mũndũ mũũgĩ ndĩrona ũcio ũtaranjarĩria ũcio aronania atĩ tũtirĩ ũndũ tũreka tena ũcio mũriganĩtie mũndũ mũũgĩ ndarĩ mĩhere ya ũhoro tamba mũrie kana nĩ aiguaga gĩkũyũ angĩkorwo ũramũria nĩ ũiguaga gĩkũyũ aigei Ũmenye gũtirĩ ũtareka atĩa. Mũndũ mũgĩ ndarĩ kĩ? Na mwĩrĩ ũguo. Mũndũ mũgĩ mũndũ mũgĩ ndarĩ kĩ? Coke ũmuonie ũmwĩre mũndũ nĩ ũyũ. Teka ũguo. Teka ũguo. Mũndũ nĩ ũrĩkũ? Kende yake igwatho nĩ kuga ũguo. Nũ ũroiga cindwe? Kũu tikuo cindwe cingĩragĩra. Na nĩ niĩ ndoiga, Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kũaria ciugo na njĩra nguhĩ nini tu, o mũtikainũke mũtarĩ na kamũcitari. Kĩrĩkanĩro gĩa Gĩkũyũ kĩrĩa ndaigua ũmũthĩ nĩ Gĩkũyũ kĩraruta wĩra. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa Hezekia hanini. athome na gĩthũngũ nĩgetha njarie na hinya tondũ ndĩrenda gũtĩki makĩria ma ndagĩka ikũmi na ithano 32 second Chronicles 32 verse 7 mwandĩkĩre gĩcũĩ ta rĩu ndangĩ- ndangĩnyita mũmwandĩkĩre handũ na mamwandĩkĩre

And with him, say amen. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo nĩwe ira ũmũthĩ ona rũciũ rĩu ngĩthiĩ kwaria kiugo gĩkĩ ngai na njĩra nguhĩ ũgĩtaũre na njĩra nene o thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya na ndetĩkia ngĩaria na njĩra nguhĩ kana kahistorĩ kanini Ũhoro wa Hezekia gũtirĩ ũtoĩ. Hezekia ambĩrĩirie gwathana e kamwana kanini mũno. E kamwana kanini mũno. No ũndũ ũmwe ũĩkaine mũno, Hezekia aarĩ mũndũ werutĩire Ngai mũno nginya gũgĩkinya handũ hĩndĩ wĩra wa Ngai wathũkĩte mũno nginya athĩnjĩri a Ngai makabutwo wĩra. Nowe ta mũthamaki Akĩrũgama na kĩhooto na agĩthondeka kĩgongona, akiuga, Athĩnjĩri othe a Ngai, e mũthamaki, nĩmacokio wĩra, na akiuga nĩekũruta indo ciake nĩgeetha athĩnjĩri macoke wĩra-inĩ wao. Mwathani arogoocwo! Mũthamaki! Atĩ ũ? Mũthamaki! Agĩcooka akĩĩra andũ, Rehei indo cianyu, nĩgeetha o nao athĩnjĩri-Ngai monage gĩa gĩa kũrĩa. Na andũ magĩathĩka, na nĩmarehire indo ciao, na iria cia Hezekia, na wĩra wa Ngai kuuma hau o kĩambĩrĩria, na kĩgongona kĩa ngoma gĩgĩthaata. Mwathani arogoocwo! No gũtirĩ mũndũ ũtagĩcemanagia na mathĩĩna make. Arĩ o wĩra-inĩ ũcio nĩ gwakinyire ihinda gũgĩkinya kĩ? Ũcio ũtaranjarĩria nũ? Gũgĩkinya kĩ? Ihinda akĩĩrwo atĩ he mũndũ ũroka gũkwambũra, ĩ gũkũhũra. Mũndũ wahoyaga Ngai na mũndũ wetigĩrĩte Ngai, ũrĩa aiguire akĩigua guo tondũ aiguire njamba iria iroka cigana mũtheca itu. Guoya ũgĩka atĩa? Mũndũ nĩaingĩragwo nĩ guoya, na araingĩrwo nĩ guoya o rĩrĩa e hakuhĩ kũingĩra mũkĩro, na ũguo nĩguo gĩthũngũri mũiguaga gĩthurano ta Sunday, ngakorwo ngĩkũhoera, tondũ maĩ makoragwo maiyũrĩte ateti nda Monday, Sunday, tondũ gĩthurano gĩthuranagwo rĩ? Monday, koguo Sunday mũndũ wothe wĩ mũraini-inĩ akoragwo aiyũrĩte maĩ. Tiga ũrĩa ũkoragwo amenyete gwĩke atĩa kana gũikare atĩa. Niĩ no ndĩraingĩ, no ndĩraingĩra. Na kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo confidence. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa anyitire ikinya rĩngĩ akĩoya kana ikinya rĩngĩ akĩhoya Ngai. Akĩhoya ũ? Ngai. Mũgambo wokire, menya ndũgeke atĩa? Ndũkae gwĩtigĩra, be strong and courageous. Tell your, tell your neighbor, be strong and courageous. ikwĩthĩ ya kwĩũmĩrĩria ũkaigua rĩu tirie nĩrie na na ngai be strong and courageous na kĩrwo mbara ĩno ĩ mbere yaku tu ũrathiĩ kũmĩrũa Barĩ arĩ aĩ mbere yitũ rũcinĩ rĩrĩa ngwaragia gũkũ, ngugaga atĩrĩrĩ, kwĩ maũndũ mamwe matũmaga tũhootwo. Na njaririe pointi ithatũ iria ciatũmire Isiraeli mahootwo, iria ciatũmire Kenya, itũmĩte Kenya ĩhaane ũrĩa ĩhaana. Maũndũ matatũ, Joshua mũthamaki Aanyangire igongona rĩake nĩ ũndũ wa maũndũ matatũ. Ũndũ wa mbere, he reasoned to the council of men. To the council, tondũ andũ ndeto iria megũkũrehere, o na ta rĩmwe acio maku nĩ megũkũrehera ndeto cia maheni, twĩ nawe mũno, no tiwe marenda mũno nĩ kĩrĩa wĩ nakĩo. Na ma nĩ tũkĩ. Joshua akorirwo nĩ andũ. Jeriko manyitanire makihoya. Hingo cia Jeriko igĩka atĩa? Ikĩmomoka. No ndĩrenda ũthikĩrĩrie, he handũ hakinyire agĩthiĩ kũrũa na, na gatũra getagwo Ai. Akĩ, agĩthikĩrĩria the council of men. Handũ ha moke mamwĩre rĩu nĩtũhoe, mokire makĩmwĩra gatũra nĩ kanini. Matiga na kũhoya, he listened to the counsel of men. Ona atongoria aitũ Kenya today, what is misleading our nation today is reasoning the counsel of I wish kĩba kĩamenya ambĩrĩria gũthikĩrĩria kuma kũrĩ ũ kwĩ Ngai athikĩrĩrie kuma kwĩ Ngai aige the counsel of men asa Asei, na angĩenda kũigua mũno makĩria, ete mũndũ ta Gacĩra hakuhĩ. Mwakĩre gana no ndĩrakĩrĩ kuo recently. Ũreciria ndĩramwĩrire atĩa? Ndĩramwĩrire, put aside the counsel of men and start hearing from God. Amen. Kana mũreciria mũthamaki ndingĩmwĩra ũguo? Gũtakĩrĩ ũndũ mũndũ aranjĩka na nĩkũmwĩra, na niĩ ndingima ngĩgĩraga. Niĩ ndianjĩra mũndũ ma, tondũ gũtirĩ banjero ya mũndũ njumaga nayo, tondũ mũndũ wa kwaria ma ndoimaga na kĩndũ, oimaga o ũrĩa athiire. Na nĩ ma ndiokire na kĩndũ, no nĩndoimire na ngwacĩ na ndũma. Council of Men. Na maũndũ ma ũndũ ũngĩ wa kerĩ nĩ praying the right prayer. Atĩ rĩu nĩ hĩndĩ mũrahoya atĩ atĩ mũndũ arahoya ahonokie mũtwe wake. You say we are here. Kenya yothe rĩu kũ- ũngĩthikĩrĩria ũngĩthiĩ makanitha-inĩ no kũhoya marahoya no kũhoya no mbere matirekaga atĩa but we are praying a right prayer mahoya macerere no ndiũiga matikahoywo nĩ mũranyita tondũ ona joshua rĩrĩa mahotirwo acokire o harĩa agĩturia maru agĩta ngai akĩra ngai nĩ njũĩ nĩ hĩtĩtie ndagũthaitha tũririkane rĩa kerĩ na ngai nĩ okire ngai nĩ okire agĩcoka akĩrwo thiĩ rĩu ũkahũre gaturanga ũrĩa akahũrire na akĩhotana ũndũ wa gatatũ there was sin in the camp

Nĩo marathiĩ kũrũa mbaara ti njeshi. Ũmũthĩ ũyũ kũngĩtuĩka nĩ aini ndiũĩ nĩ aigana magĩthiĩ mbere atĩ marathiĩ gũcemania na mĩcinga atĩ marĩ na ndarama, tũtarama nĩ wa magegania Jesu. Atĩ ũnyitĩte tũtarama na arĩa mokĩte na mokĩte na na kĩ? Mokĩte na mĩcinga atĩ tũtarama nĩtuo tũkũhoria Bullet. Hai, hĩndĩ ĩyo ũmũthĩ kũngĩkinya hau nĩkuo mũngĩmenya kana kũrĩ aini. No mũthamaki nĩoigire aini othe metwo. Mbaara ĩrĩa tũrathiĩ kũrũa, arĩa megũkorwo mũthitaarĩ wa mbere. Nĩ aini ũmũthĩ. Tũngĩkorwo tũkĩrũa na Uganda, kwĩrwo aini nĩo megũkorwo mũhari wa mbere, hĩndĩ ĩyo nĩguo mũngĩmenya kana mũrĩ aini Kenya kana mũtirĩ. No hau ma, aini acio mehokete Ngai tondũ metwo mũndũ okire na gatarama gake na ũrĩa ũngĩ ka- he kaembe gake,

Ha o na ta rĩu-rĩ, ũngĩthikĩrĩria-rĩ, arĩa mekũinaga-rĩ, mũthemba mwega-rĩ, ndũkũigua aah! No rĩu kĩhunjio, kĩhunjio. Na kaĩ mũthemba mwega aciarirwo nĩ kĩhu? Andũ aya othe maraina maciarĩtwo nĩ kĩ? Nĩ kĩhunjio. No thikĩrĩria.

Tondũ nĩmaini mũngĩkinyĩra harĩa mũkinyĩire, Kenya will never be the same again. Glory be to Jesus. Gĩcũhĩ, gũkũ nĩkuo twakũhoeire, no kaũndũ kamwe ndĩrona gatigarĩte ndakũhoeire, nako no karathiĩ kũhinga, na mwaka ũyũ ũngĩthira gatarĩ ho, Nĩngacera gwaku tondũ ndiendaga kũhoya mahoya maraihu. Niĩ nyendaga mahoya ndĩrahoya ndakũhoera ngona ha- a- a- a- a- Anastasi okire gwakwa wabici akĩnjĩra harĩa nginyĩte mũtungatĩri no Ngai naniĩ tũkĩhoya akĩrĩra nĩ marĩ handũ hahiũ no kuma hau kĩrĩa gĩacamũkire thĩinĩ wake Nĩ kĩndũ kĩrainainĩa bũrũri wake. Rĩu nawe gĩcũhĩ, ndikwenda gũgũitĩrĩria maguta ma toka. Nĩngwenda hau ũkinyĩte ũmenye he hangĩ ndoigire na nĩndĩrenda kũhona soon and very soon tondũ niĩ nĩnjĩtĩkĩtie ndiahoire ma tũhũ na ndiahoire itaarĩirio nĩ Ngai. Hezekia erirwo be strong and courageous, be strong and courageous for the bottle is not yours, the bottle belong to the Lord.